Hi, and welcome back once again to Shuviro TV. Apo tiri kutaura nyaya dzinotyisa, dzinoshamisa, nemasecrets nemaconfessions evanhu. Nhasi tine imwe nyaya zvakare. Ah, inotoda munhu anyatsoita brace themselves. Kana kune vaya vanotya vaya vaitogara vanyatsoiteerera muchinyatsoona muri magumbezi because ah, nhasi inotyisa. Asi ndisati ndapinda munyaya yacho. Don't forget to like our videos, comment, share the video and subscribe. Toda kungosvika 1000 chete masubscribers. Anyways, nyaya yedu ndikaitipinde mairi iri kuti mm, ah, sorry, before I get into the nyaya, allow me to greet the woman behind the scenes. Wife, say hi to the people. ari kusekera ndakanga ndachikuzeka kuri kunyemudza kwakuri kunyemudza vani rai chakupinda munyaya yedu iri kuti kutriangle kutriangle kutriangle kutriangle uko i think kunzimbe kutriangle kune mumwe business man ane mhuri ane vana 7 nevakadzi 2 mumwe mukadzi wechi 3 akatoenda akasiya musha zvakaitika ndezvekudai Baba ava, businessman, vane mwanakomana wavo akatanga kurwara nemakumbo. Makumbo emwana wababa ava akangopetana akabatana zvekuti mwana wababa ava anga akusagona kufamba. Akatozoita worse zvekuti anga akuita kunge munhu ari kurwara njere akagara achiyerera masiriri. Zvese izvi zvichiitika, vanhu vaimbozama kuti vaunze vabatsiri pamba asi baba vemwana vairamba kuti vabatsiri vauye. Mhuri yababa ava, businessman vane vana seven, five girls netwo boys. Vanasikana vababa vaava vakaroorwa vese vari five. Asi dambudziko raiitika kudzimba dzavo nderekuti vanasikana ava vaisamira kuenda kunguva as in kunguva mhuri yezimbabwe kana tichiti vaisamira kuenda kunguva ndikureva kuti vanga vasina mazuva ekuti ini iri ndozuva rangu rekutanga chero zuva vaingoenda kumwedzi asi pane zvaimbonyanya zvekuti vese vaibuda ropa rakawandisa kana kuti vaienda kumwedzi zvakanyanya. Varume vasikana vakasvika pakubhoekana nazvo nekuti vainge vasisina nguva yekufara nevakadzi vavo panguva yavo iya iya. Varume ava vakazofamba kuvabatsiri ndokuudzwa kuti dambudziko raikonzerwa naatezvara baba vavo vanova businessmen vaye vaifamba Vaudzwa izvi, vakaenda kunoudza ana tete kuti ndizvo zvavakaudzwa nevabatsiri uye vakaronga zuva rekuenda kumba kwaatezvara nevabatsiri. Vakwasha vainge vakaudzwa nevabatsiri kuti dambudziko iri kumba kwaatezvara kwavo, riri kumba kwaatezvara vavo saka vabatsiri vaifanira kuenda vonogadzirisa zvinhu. Vabatsiri vakaenda kumba kwaatezvara nevakwasha zvese nevanasikana vabusinessman uya. Vasvika kuya businessman haana kufara nazvo ndokuda kutanga kuda kurwisa vabatsiri ava. Mwanakomana wababa ndiye akatozobata ndokuudza baba vake kuti kana musiri kufara nezviri kuitika pano makasununguka kubva henyu tiri kuda vane matambudziko vabatsirwe asi imi muri kurwisa vabatsiri vacho. Baba ava vaida kuti vabatsiri Vabve pamba vaende kudzimba dzevasikana vane matambudziko asi vasikana ava vakabva vapindura vakati, Takafamba tikaudzwa kunzi pano ndipo pane zviri kukanganisa. Businessman akabva angobva pamba pake apa akatsamwa ndokusiya vabatsiri varipo. Vabatsiri vakasiiwa. eh, vanotaura vanoti anenge akaremerwa vanenge vakaremerwa nemasports vabatsiri vakasiyiwa vakazova pamba pabusiness man apa asi hapana zvavakaitika zvavakaita zvinooneka vakasiya vaudza kuti vatsvage vamwe vabatsiri same zuva iroro e, business man akafona achita kuda nhamba dzevabatsiri e, nhamba dzemubatsiri dzaakapiwa akafonerwa handizive kuti wai baba ava vakazofunga zvekutsvaga mubatsiri ivo vairamba kuti mubatsiri auye mubatsiri azoenda kumba kwababa ava ndo pakabuda shura rese manje nekuti baba rekuti baba vana venyu vasikana ava vese vanorwara ende imi munoziva chiri kuvarwarisa Kwamakapiwa mushonga makatoudzwa kunzi mushonga wenyu unoshanda neropa mukanzi imi sarudzai kuti munoda ropa rekuuraya munhu here kana kuti ropa revana nemadzimai kana kuti ropa remunhu ari kumwedzi. Baba vanonzi vakasarudza ivo mushonga wavo ushande neropa rekumwedzi. Mukadzi wabusinessman ava atori nedambudziko rekuenda kumwedzi kasingaperi futi. Businessman ava vakataura ivo kuti mari kuida ndoida asi ndanga ndakutofambawo kuvabatsiri kuti zve zvekuenda kumwedzi zvisaitike pese nekuti ndanga ndakutya kuti dzimba dzevana vangu dzinoparara. Mubatsiri akabva ataura kuti baba ropa iri hamusirimi morida asi mune chinhu chamakapihwa chinogara mumba menyu umu chinomwa ropa iri. Mumba menyu mune bag. rekuti tikapinda mumba menyu izvozvi vanhu havarione asi imi mega ndimunoriona kunyange mukadzi wenyu chaiye haarione mubhegi imomo ndo mune chinhu chinomwa ropa vanhu vakapinda mumba muya maitaurwa vachitsvaga bhegi riya rainge rataurwa nemubatsiri vakatsvaga vakatsvaga asi hapana chavakaona vakasimudza zvese asi hapana chakaoneka mubatsiri akazomwaya zvaakamwaya kumadziro So vanhu pavakaona patori nekabag kuma kemurara pakavhurwa kabag aka vanhu vakaona mine dzvinyu rine muswe two nebepa rine mazita evasikana vana vababa ava dzvinyu iri ndo raimwa ropa revanhu pavanenge vari kumwedzi baba ava vakataura kuti Kunwiwa kweropa ndokuitawo kuti vaite mari yakawanda. Businessmen ava vanonzi kana vachida kuti dzvinyu riya riende kunomwa ropa vaitora dzvinyu ravo voriisa panhengo yavo yesikarudzi. Izvi zvaiita nhengo yavo yakatosimuka semunhu ari kuda kuita bonde. Kana nhengo yavo yasimuka, vaitora dzvinyu riya voriisa pamusoro penhengo yavo. Dzvinyu iri raiva nemiswe two, saka baba ava vaiisa nhengo yavo pakati pemiswe two iyi. Kana zvadai, vaibva vatora bepa rine mazita evanasikana vavo riya, votaura zita remwana sikana wavari kuda kuti anotorerwa ropa nedzvinyu. Panguva baba pavanotaura zita. vakaisa dzvinyu panhengo yavo munhu ane zita rinenge radeedzwa aibva atanga kutobuda ropa kumwedzi panguva iyoyo mhuri yezimbabwe dzvinyu kana raguta rinonzi raibva ratodonha pasi businessman obva atoziva kuti zvaita odzorera hake dzvinyu mubhegi mubatsiri odzorera hake dzvinyu, odzorera hake mdzvinyu bag. Mubatsiri akataura iye kuti, Ndikauraya dzvinyu iri baba ava vanofa nekuti baba vakatobatanidzwa nedzvinyu iri nekuda kwezvavaiita vachiisa dzvinyu panhengo yavo. Saka baba ava vanofanira kuita zvavakaita nedzvinyu ravo kana vapedza vomwaya mvura yandinenge ndavapa. Baba vaye vakapinda mutoilet ndokuita zvakataurwa nemubatsiri ndokudzoka dzvinyu riye rafa. Havana kuperera apa, mubatsiri akati vakwasha vanofanira kubatsirwa nekuti vakatosvibawo nechinhu ichi pachaitora ropa kuvakadzi vavo. Vamwe four vakwasha vakabatsirwa asi pane one akaramba Akabva ati ari kuda kumhomhongara kunomhan'ara kwamambo kuti atezvara vake vakamushandisira mushonga. Mhuri yeZimbabwe pakafa dzvinyu harina kupiswa asi rakaita kuchererwa pasi. Mubatsiri akati iye hazviite kuti ripiswe vanhu vabatsirwa sanhasi. Mangwana makuseni baba vaye businessman vakaita bonde nedzvinyu vakamuka vakarara pamusoro pekagomba kakachererwa dzvinyu. Pavakabvunzwa nevanhu kuti vasvika sei pagomba apa, vakati ivo havazive kuti vasvika sei ipapo. Mubatsiri akaudzwa pamusoro pechiitiko ichi akati iye achazouya oita zvimwe zvekuti spirit yedzvinyu nespirit yababa ava zvisiyane nekuti apa zvainge zvisati zvasiyana. Shoko rakasvika munzeve munzeve nderekuti umwe wemwanasikana wabusiness uyu akatorambwa nemurume. Mkwasha uya akamangarira business man kuti nyaya itongwe akapiwa date redare. Nyaya iyi yakaitika kuTriangle. ya pakashata pakashata ende zvinhu zvinenge zvichiitika izvi muno muzimbabwe zvinhu zvinenge zvichitoitika muno muzimbabwe so technically baba ava vaishandisa bluetooth kureva nevana vavo because kanti vaizotora dzvinyu vobhovarisa panhingi pavapa vobhovatsarasita remwana vavo ari vaari kokoropa ropa rabuya kubva ikoko
vangaita mari
mari nechitema so mhuri yezimbabwe ndonyaya yatanga tiinayo muzuva ranhasi eh, pardon my reading i think as youare going to keep on keep on and keep on coming zvatanga kuti my reading is going to improve but possibly ndine chokwadi chekuti manzwa anyaya yacho kuti change achibva kupi ichienda nekupi chatoo chikumbiro kuti mupinde mucomment section mumbokomentawo mutiudzawo kuti munofunga sei nenyaya iyi Eh, pane vamwe vanozoti hey nyaya idzi hadzisi dzechokwadi and everything i think with time as the channel is going to grow and as the channel is going to progress kana masubscribe mati 4000 subscribers and all channel yedu yakura tichanyatsotetekeza time yekuti tikanzwa nyaya dzakadai so tinonyatsoenda ikoko tikunyatsokuratidza vanhu vacho mozvionera imimi personally around zimbabwe tichakusvika kwese kuti nyaya idzi mozvionera in the meantime tichambita zvekutaura zvatinenge tatumirwa kudai yeah, we need your support we need your support you need to subscribe to our channel please please subscribe to our channel yes. share the videos nyorai macomments mucomment section zvamuda kuti zviimprove and the likes thank you very much for watching see you in the next one